موسم تاں اے تقریبا خوشگوار ای ننھے منھے بچے وی ماشاءاللہ موٹر توں دھاں تے جوان انجوائے کرن ہیں کتھا گیا وے اوئے موٹر تے دھوپ وی ایسے وہ تیز ہے تے ہوا وی ٹھڈی ٹھڈی گھلی کھڑے ماشاءاللہ موسم بہرحال بالکل ہی ٹھیک ہے تے میں دکان تو آیا گھر دکان تو جس ٹائم گھر میں پہنچا تھا ڈاکٹر صاحب نے ذمہ لا دی تے کوئی مہمان آئے ودن شہر سلطان دے آکھے سی پہلے نہ کوئی میں کرو کہ کشتی تو چھوڑاؤ مثلا بھی جڑا ساڈا علاقہ ہے نا پل وغیرہ تا ساڑے علاقے دا جڑا پتن ہوندے اتھا تا پل وغیرہ ہے کنا پتن اسا سڑے نے جڑا دریا دو تنا کشتی وغیرہ ہوندے اسا کشتی دا او مسئلہ پتن سڑے نے تا اسا ہن ویندے پے دریا چناب دے کنارے دو تے اتھا پتن دو تے موچی والا پتن یا او جڑے ڈاکٹر صاحب میکو دسے سن یا گانگے دا پتن اسا اون جگہ تے ویندے پے دوستو سارے نال اسا اج تو کو دکھاون والے سی پتن دریا چناب دی سیر ہی کروے سوں او رستے وچ جو ویو ہوسی چیک کرویسوں تاکوں دوستو سارے نال آسو تے جیڑھے جیڑھے دوستاں نے سارے چینل کو سبسکرائب کین کیتا جلدی نال سبسکرائب کر گھنن اوندے کنے بعد وال کریندے پے مزیدار ویڈیو شروع تے ماشاءاللہ سیں اڈو رانی تیار ہے سیں تے بیا سیں تسا ٹھیک ہے طبیعت سے ٹھیک ہے سونا خوشی وے مزاج ٹھیک ہیں تسا ٹھیک ہے سیں ننے مونے بچے بھتیجے سی ماشاءاللہ بدن سی کھیڈ دے کیونکہ گرمی دا موسم ہے نا تے مارکا سیں کیا کم کریں جلے سکولو چھٹی تھیندی ہے تاں ہوں والے آ کے نا موٹر دے اتے دھاون لگ ویندن تاں تہاکوں پتہ ہے دیہات دے وچ ویلیج دے وچ تاں ایہا انجوائے ہوندے نا کہ ماشاءاللہ جیڑھے ننھے منھے بچے ہوندن تاں انجوائے بڑی کریندن ماشاءاللہ اللہ پاک انہاں کوں لمبی زندگی ڈیوے اسی تے ہن چلدے ہیں اسی ڈاکٹر صاحب اور پروں آئے کھڑے ہیں اور مہمان وغیرہ بھی آئے کھڑے ہیں تے ایویں آ کے نا انہاں کوں چاہ کے چلدے ہیں دریا چناب دے کنارے دے اتے آؤ سی آؤ ول

اور ماشاء اللہ اے سی رقبہ ٹوٹل چاچا جی ہوراں دا پے تھیا ماشاء اللہ اور ہن انہاں دی جڑی پکی پکی رہائش سی ہن اے سی شہر سلطان جلو سی وال چلو موٹر سائیکل چاچا جی سی موٹر سائیکل چلے نا نہیں چلا گنسو چلو میں خود چلے نا دوستو ہن تو کو اتھے دریا چناب دے کنارے مل رہے ہیں

چاچا جی دا ڈرائیونگ کر نہ سکتے ہیں خیر کہیں اگنے ماحول تو میں کہتا چیک کروں ماشاءاللہ مکی وغیرہ کاش دی کرتی ہے زیادہ تر اور ادوں گھا وغیرہ ہے سن اور ماشاءاللہ جڑا پہلے والا بحیرہ ہے دا اے ہاوے جتنا جتا دریا باندھ ہے سن تے ماشاءاللہ بڑا پیارا ماحول سن اور اگاں چل دے ہیں تو اگاں اگاں پیارا ماحول چیک کر دیں ویلکم بائک ویورز ماشاءاللہ ہی ٹائم اسا پہنچ چکے ہیں دریا چناب دے بالکل ہی کنارے دے اوتے تقریبا آدھا گھنٹہ پورا موٹر سائیکل ساری چلدی رہ گئی ہے کچے رستے تو رواں تواں یہ دیکھ سکتے ہو تو کو ہر پاس نہ ٹوٹل کچا رستہ ہی کچا رستہ نظر آئے کیونکہ اس سائڈ پہ نہ سڑک وغیرہ تو ہوندی کہیں نہیں اتنا رستہ دشوار گزار ہوندے کہ بڑی مشکل تھی ہے کہ موٹر سائیکل پھسلان دا خطرہ ہوندے کیونکہ ساری ریت ہی ریت نہ ٹوٹل ہی نہ کہیں تاں بڑی پریشانی تھی ہوندے کہیں بعد اسا ماشاءاللہ ہن سی پہنچ چکے ہیں دریا چناب دے بالکل ہی کنارے تے اور بلکہ اگاں ون لے حالی تک بھی کیونکہ کشتی اون سائڈ تے کھڑی تھی پانی دا بالکل تقریبا اتھوں تک کوئی شے کہ نظر آندا پیا اگاں نظر آندا پیا اگاں جول کے تو اگو دکھینا ویو چیک کروینے اسی ماشاءاللہ اور میں کہ کیونکہ دوستاں کو اے جگہ دکھا دو کتنا خوبصورت ماشاءاللہ ویو تا کو نظر آندا پیا رانی اپنے کو سلا دیتے این جگہ دے اوتے اور اسا پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ دریا چناب دے بالکل کنارے دے اوتے سا چڑھ گئے کیونکہ موٹر سائیکل رستے گھلنا پے گئے ساکو ماشاءاللہ سی پہنچ چکے ہیں دریا چناب دے اوتے بالکل ہی بالکل ہی ماشاءاللہ دریا چناب دے کنارے دے اوتے دیکھ سکتے ہو کتنا لک کتنا پیاری

بیٹ دا علاقہ ہے اور مناسب کوئی نہیں کہ اساں اتھاں ونجوں اور اتھاں ونج کے ویڈیو شوٹ کروں تاں میں کہ تاکو اسا دور تو دکھا سکدے ہیں اے وی اسی گانگیں دا پتہ اور ماشاءاللہ اون جگہ تے نا اے گانگیں دا پتہ نہیں وے اساں اروار کھنے اپنی شری آباد والی سائیڈ تے اور او جڑی پرلی سائیڈ تو نظر آندے پی تاں او وی گانگیں دا پتہ مثلا پرلی سائیڈ تے بوزا گانگا تھی گیا اون دے کہے نظیر والا چوک اور روہیلا والی روہیلا والی تو تقریبا تقریبا 15 کلومیٹر تے تقریبا فاصلے تے ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت منظر ضلع مظفر گڑھ دے اساں ہی ٹائم حدود دے وچ ہیں ماشاءاللہ اور کتنا خوبصورت منظر ہے چاچا جی گول ودائی آدھے پہ اساں ہی ٹائم اور جل تے ملتے ہیں اسی تے آخری بار ملاقات کریں اگاں زندگی ہے یا نہیں زندگی نہ سارے گالیاں سی انشاءاللہ والا زندگی ہو سی تے وال ملاقات تھی سین سا بھی اجازت منگتے انہاں کول انہاں کو اجازت دینا بھی تساں گھر ونجو اپنے تے بیا کوئی سی ساڈے لائق حکم سی ٹھیک ہے سی اللہ حافظ

کشتی ماشاءاللہ سی روانہ تھی چکے اور چاچا جی اور بھی کشتی تے بیٹھ کے ماشاءاللہ پار ویندے پن کیوں انہاں دا اگاں پوتا ایک آیا کھڑے انہاں کو چاون واسطے ماشاءاللہ سی چاچی جی اور ایتھاں ہیں سی ساڈے کول تقریبا 3 4 دن متواتر ساڈے کول رہ گئے تاں بڑی گپ شپ لئیے ماشاءاللہ اور بہت ہی نائس بندے ہیں اللہ پاک انہاں کو لمبی زندگی دے کیونکہ بزرگ تو تک پتہ نہ بزرگ ہونے دوستو